Kapitlu 8 Kien ilu żmien ma jieqaf ftit quddiem il-mera. Kien nesa kemm iggoffalu xagħru u l-leħja kellha partijiet b'inqas xagħar minn oħrajn. Mal-ewwel daqqa tax-xafra ħareġ xi ftit tad-demm. Kien ilu ma juża żmienu għomor u t-tikek kannella bis-sadid kienu jagħtu fl-għajn aktar mill-kulur tal-fidda. Lesta u baħbaħ tnejn wiċċu. Malli għolla rasu lejn il-mera, induna li bix-xagħar imqanfed kif kien u l-wiċċ bla leħja li kellu, rasu kienet ħadet forma simili għas-silhouette li tagħmel bomba nukleari. Issa aħjar, qal lilu nnifsu, huwa u jiġbed xagħru lura u jiċċattja n-nukli persistenti. Minn ftit 'il bogħod, ir-restorant kien diġà jidher ippakkjat sew bin-nies. Ħa nifs kbir 'il ġewwa, qabad il-basket żgħir li ġab miegħu u beda miexi lejh. L-uniformi kienet ġietu perfetta. Sewwa kien ħaseb Frank, id-daqs ideali! Rick imbotta l-bieb 'il ġewwa u sab ruħu quddiem raġel liebes uniformi bħalu, forsi b'laqta aktar pulita. Dan baqa' jħares fiss lejh, u Rick ipprova jevita milli jħares dirett f'għajnejh. Ra kif sellem u mar ħa jibda xogħlu. Malli dar u mexa erba' passi, ir-raġel bl-uniformi għajjatlu, Hoj, int! Fejn minn għalik li dieħel? Rick iġġamja. Ma kienx jaf se jaqbad jagħmel. Dieħel fil-kċina ħa nibda x-xift! Ir-raġel baqa' jħares fiss lejh b'ħarsa kerha. Ma tafx li hawn ma tistax tidħol għax-xogħol mingħajr ma tkun liebes il-badge b'ismek? Qabar rasek u fittex il-bisgħa. Mhux nidħlu għax-xogħol b'nofs ħeġġa. Kompla jgħajjat dak waqt li beda miexi b'pass mgħaġġel lejn xi klijenti li kienu għadhom kif daħlu. Qalb Rick reġgħet qabdet tħabbat b'rata normali. Ħaseb li kien diġà nqabad mingħajr ma kien għadu beda. Fil-but ħass xi ħaġa tivvibra. Il-mowbajl. Kien SMS mingħand Frek. Tħallix ħafna ħin jgħaddi! Irridu naraw l-effett tal-paniku. Moħħok hemm! Frank. Rick ta ħarsa lejn l-arloġġ tal-kċina. Kienu saru t-tmienja u ħamsa u għoxrin minuta. Qabad il-basket li kellu, sab il-badge bl-isem Matthew ileqq fuqha u waħħalha ma' sidru. Fil-basket lemaħ il-kamera, issettjata minn Frank biex tiġbed b'mod awtomatiku. Iżda qabel kellu jsib post adattat. Ta ħarsa mar-restorant. Innota linef antiki, siġġijiet bid-drapp u fl-aħħar vetrina. Kienet fir-rokna nett u ġewwa kellha biss statwi antiki. Mexa sal-post u poġġa l-kamera angulata biex ikollha l-vista tar-restorant kollu u xegħla. Mexa lejn il-kċina b'reqqa u b'kawtela u bil-kalma kollha qabad riesaq lejn mejda li fuqha kien hemm ammont kbir ta' platti u mżejna biex jiġu servuti. Fetaħ il-ġlekk tal-uniformi u mill-but ta' ġewwa ħareġ pakkett ta' sigaretti u poġġieh fuq il-mejda ta' quddiemu. Dawn x'qed jagħmlu hawn? Il-wejter li staqsieh kellu l-pakkett tas-sigaretti diġà f'idejh. ixejjirhom 'l hawn u 'l hemm. Armi minn hemm qabel ma jrak is-sid u jitfagħna 'l barra. U tefagħlu l-pakkett fuq il-mejda u ħallih fil-paċi. Meta kkonferma li ma kienx hemm ħaddieħor qribu, mingħajr ma lissen kelma, Rick qabad il-pakkett u fetħu kemm kemm biex jara li kollox għadu ġewwa. F'furketta li kien hemm fil-viċin, kompla jiftaħ il-pakkett ta' sigaretti u pront ħarbet waħda mill-wirdiniet. Telgħet m'id Rick u b'reazzjoni istintiva beda jxejjer idu. Minn wara kien hemm waiter li kien għadu kif fetaħ il-bieb tal-kċina. Kollox sew, man? staqsa dak. Rick dar maħsud u poġġa idu wara dahru u għamel ta' berruħu li kellu xi ħarqa f'idu l-oħra. Xejn gravi. Il-platt kien jaħraq daqsxejn, gidiblu Rick waqt li għaffeġ b'siequ l-wirdiena li ħarbet. Il-wejter għolla rasu u kompla fuq xogħlu. Rick ħataf l-opportunità u fetaħ il-pakkiett tas-sigaretti biex l-aktar wirdiena fferoċjata tgħaddi għal barra. Bil-furketta li kien qabad, Rick kaxkar il-wirdiena biex taqa' fuq il-platt. Malli waqgħet fuq il-platt t'għaġin biz-zalza tal-klamar, Rick għolla naqra spagetti u għatta l-wirdiena kemm kemm biex tagħti qatgħa lil min kien ordnah. Dan il-proċess irrepetih fuq il-platt tal-awrat, għal bejn il-qoxra tal-imħar, u għal maċ-ċips tal-bergir, u kif kien hemm waħħal waħda mal-ġobon maħlul tal-bergir stess. Nofs il-platti li kienu lesti biex jinħarġu 'l barra Issa kellhom fuqhom wirdiena, u Rick għaffeġ b'sodisfazzjon il-pakkett tas-sigaretti u ramih. Issa kulma kien jonqos kien li jibdew jieħdu l-platti lin-nies, u minn hemm jibda l-paniku. Fil-pront daħlu tliet waiters, u kull wieħed qabad tliet platti. Wieħed minnhom dar fuq Rick. Tista' ġġibhom int, l-aħħar tlieta? Rick ma setax jgħid le. Imma hu waiter ma kienx, u ma kellux idea kif tista' taqbad aktar minn żewġ platti f'daqqa. Baqa' ma ċċaqlaqx, filwaqt li dawk li kienu ġa bil-platti f'idhom kienu qishom m'huma qed iġorru xejn. Il-waiters baqgħu jħarsu lejh hekk kif qabad platt platt u beda jara kif l-imniefaħ ħa jerfa' t-tielet wieħed. Issa nerġa' niġi għall-aħħar platt, qalilhom, waqt li qabad miexi 'l barra biex iservi l-klijenti. It-tliet waiters baqgħu jħarsu lejn xulxin bil-platti bbilanċjati sew fuq idhom. Dan minn fejn inqala', qal wieħed minnhom, waqt li fuq il-platt li kien qed iġorr kien hemm wirdiena ħoxna tisforza biex toħroġ minn ġo ħalq. lawrata friska. U hemm jintemm kapitlu tmienja u jiena se nieqaf hawn minn dan ir-rumanz ħalli nħallikom daqsxejn bil-kurżità ħalli dak li jkun min irid jissellef il-ktieb jew inkella jixtrih. Dan huwa pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin.